Bi navê xwedayê mezinî dûlûvan, xwişk û birayê ezîz, silavê xwedê li we, hûn bi xêr û xweşî careke dî hatin bernameya Peyamê de. Di bernameya îro de em behsa zimanê dayikê dikin. Ji ber ku berî sê roj e, bîst û yekê Mehê de Dinya û dabû destnîşankirin Roja Navnetewî ji bo Zimanê Dayikê. Her kes xwedî derdiket li zimanê xwe û bi zimanê xwe serbilind bû. Lê em Kurd tenê zimanê me paşma ye. Zimanê me di sekeratê mirinê de ye. Zimanê me li gor gelek serjimarê ku têne naskirin û têne çêkirin di dinyayê de, zimanê me kurdî, zimanê dayika mû te ji wan zimanê ku berê wê ketiye mirinê de di van pênceh salê ku werê de. Ji ber vê yekê me xwest ku em îro roj behsa zimanê dayikê bikin. Tevlû got hûn dinasin ku televîzyona we jî Kurd Yek î sal destnîşan kiriye ku sala du hezar û yazdeh sala xwendina bi zimanê Kurdî. Ev zimanê ku ketiye sekerata de, sekeratê mirinê de. Sebebê wê jî ew e ku em miletê Kurd, Ji roja ku Xwedê Teala îbtîla ame kiriye bi Musulmanina ku ji dînê Îslamê ji nav û rengê wê bi êva nizanin, ku şerê me dikin di zimanê dayika me de. Ji ber ku ew jî dizanin, dijmin jî nas dike ku hebûna me di zimanê me de ye. Wextê ku zimanê me bibe, zimanê me ji me bistêne, tiştekî me namêne. Û heqîqeten jî rast e. Îro roj Wextê ku ez bora diaxivim. Tiştê ku me bi hev girê didê ev ziman e. Dibê ku rengê me ne li gor rengê gelek Kurda bê. Dibê ku cilê min ne li gor cilê gelek Kurda bê. Lê ya ku min we bi hev girê didê ev ziman e. Ev ziman eva ku min te bi hev girê didê û eva ku min te Kurdîtiya me qewîn dike. Dijmin jî vê nas dike, ji ber vê yekê hewl dan û ta derecekê jî bi ser ketin ku zimanê dayika mû dayika te ji nav mû destê mû te de hilênin. Lê divê tu nas bike jî ku dînê îslamê Ti carî jî nehatiye ku zimanekî ser însana ferz bike, yan netewekê li ser însana ferz bike, yan rengekî li ser însana ferz bike. Wek ku gelek cara dijmin dixwaze bide destnîşankirin ku yek ziman, yek dewlet, ev na ti carî di dînê îslamê de nîne. Ev îxtîlaf, ev Rengê zimana ku di dinyayê de hikmeteke û îradeke û diyarîke û ayeteke ji ayetên Xwedê Teala di vê dinyayê de û dînê Îslamê wextê ku hatiye pîrozbahiya wê kiriye ji ber ku meyze kiriye ku ev ayeteke ji ayetên Xwedê Teala û tu karê meyzekî Di vegerê dîrokê, di li civata Pêxember aleyhî selatû weselam meyzekê, di civata Pêxember de aleyhî selatû weselam, heke li ser destî wîna ê rastê Ebû Bekr û Umerê Ereb rûniştî bûn, dikarê bibînê ku li ser destê wî dî Cabanê Kurdî rûniştî bû, Bîlalê Hebeşî rûniştî bû, Selmanê Farisî rûniştî bû, Suheybê Rûmî rûniştî bû û Pêxember aleyhî selatû weselam kijarî zimanê Erebî li ser wana ferz nekiriye. Delîlê wê jî ew a ku îro roj piştî hezar û çar sed salî em hê jî nas dikin ku cabanê kurdî hê kurd bû û selmanê farisî faris bû û suheybê rûmî rûmî bû û bîlalê hebeşî hebeşî bû. Demek dînê îslamê nehatiye ku rengekî yan netewekê yan zimanekî li ser dinyayê ferz bike. Ji ber ku li wan meyze kiriye ku ev diyarîkî xwedê teala ye û ev ayeteke ji ayetê xwedê teala ye.

Ev zimanê ku Xwedê Teala daye, ev rengê zimana, ev diyalêkt, ev zaravayê godana heme ayetek in ji ayetê Xwedê Teala. Ji ber vê yekê dînê Îslamê nehatiye ku zimanekî li ser însanan ferz bike. Zimanê mûte, zimanê dayika me ye. Zimanekî ezîz e li ser me. Bi wêna em axiftinê xwe yî ewil di dinyayê de em dibêjin. Bi wêna em dikine qîrî roja ku em ji dayika xwe re çêbûn û bi wêna em bingehê xwe yî fikrî em tesîs dikin ji rojê mezinbûna me re. Bi vê zimanê me ye. Bi zimanê dayika mû te, ez û te Em têne înaskirin wek însan. Ev zimanê dayika mûdayika te divê tu lê xwedî derkevê dijî van kesê ku diraxwazin ku vê diyariya Xwedê Teala rakin. Ji ber ku ev na diyariya Xwedê Teala ye. Û ev kesê ku didê zimanê dayika mûdayika te disekinin binasa çiqa ku bêjin eşhedû en la îlahe îllellah û eşhedû enne Muhammeden Resûlullah çiqa riya wa dirêj bê, çiqa şaşa wa mezin bê binasa. Ku ev kesê hane diddê îrada Xwedê Teala disekinin. Ji ber ku ev na diyarî ye û Xwedê Teala hez dike ku tu diyariya wî na biparêzî, tu diyariya wî na winda nekî. Em însan li dinyayê wextê ku em diyarîkê didine hevdû, em hez dikin ku diyariya min li cem te winda nebe. Demê ku ez qelemekê bidime te. Ez saetekê bidime te. Ez nuglîskekê bidime te. Ez tizbîkê bidime te. Ez hez dikim çi cara goz te bibînim, ew tizbiya min, ew saeta min, ew nuglîska min destê te de bê. Ji ber ku wextê ku ez wê diyariya xwe li dev te dibînim, ewna elametê ku ez hê li bîra te ma. Ew elamete ku hê ew hurmet û qedr û rêz hê tu ji min re digirê. Welîllahîl meselûl e'la. Wextê ku Xwedê Teala ev ziman da mû te diyarî, Xwedê jî hez dike ku em ziman ev diyariya wî ne em lê xwedî derkevin û em vê diyariya wî ne biparêzin. Û ji bo xatirê got nebe jê şêx belkî mirovekî kurdîtîkî unsurî dike ji ber wê yekê dibê ziman diyariya xwedê ye. Na. Guhdar be. Gelek kes li dinyayê dibêjin dibê ziman hacetek bû çêbû piştî ku însan li dinyayê xuliqî. Piştî ku însan xwedê teala çêkir Netîca ku haceta wî hebû ji danûstandinê re ku navê tişta nas bike ziman çêkir. Lê li gor Qur'ana Pîroz ne wilo ye. Li gor Qur'ana Pîroz Xwedê Teala ziman çêkir berî ku însan çêke, berî ku hezretê Adem çêke. Xwedê Teala ziman çêkir mucerred ji zeman û mekan.

Ya xwedayê me! Te çawa beşerekî çêkê, goxwînê behrikênê, dijminatiyê bikê, xirabiyê bikê û em melaîketê te ne, em limêjê dikin, em tesbîhata dikin, em şev û roj îbadeta te de ne. Qale înnî e'lemu ma la te'lemûn, tiştê ku ez nas dikim wan nas nakin. Wa elleme Ademel esma'e kulleha, Adem da naskirin bi zimana û bi navê tişta û ji melaîketa re got, De bêjin, wan zimana nas dikin, wan navê tişta nas dikin. Melaîket got, Subhan ji Xwedayê me re, got Xwedê Teala bi me nedê naskirin em ti carî nikarin nas bikin. Demek ev ziman diyarîk bû ji diyariyê Xwedê Teala. Û heke hûn sual bikin, Wa elleme Adem el esma, Xwedê Teala navê tişta bi Adem naskirin ew esma çi bûn? Vegerin li kutêbê, kitêbê tefsîrê heme.

Ji ber vê yekê demê ku ez were dibêjim zimanê dayika mû te diyariya Xwedê Tealayê divê ti lê xwedî derkevê, netîca ku Xwedê Teala di Qurana xwe pîroz de daye nîşankirin ku min Adem da naskirin bi vî zimanî û ev zimanê ku îro roj ez te pê diaxivin yek ji wan diyariyê Xwedê Teala ye. Heke tu ji Xwedê hez dikî tê li zimanê xwe xwedî derkevê. Heke tu ji Xwedê hez dikî tê li zimanê dayika xwe xwedî derkevê. Çima wê xelk ji te jê hatîtir bin? Çima wê hezkirina Xwedê Teala di dilê xelkê de bêhtir be ji te ku xelk li diyariya Xwedê Teala xwedî derdikevin û ez û te diyariya Xwedê tavêjin? Ez û te diyariya Xwedê dixine destê dijmin de. Ez û te bi razîbûna xwe em wek dijmin dikin ku şerê diyariya Xwedê Teala dike. Em didd îrada Xwedê Teala dike. Divê tu nas bikî. Wextê ku hezkirina Xwedê Teala di dilê mû te de hebe, gerek ez û te xwedî derkevin li zimanê dayika xwe. Ev zimanê mî kurdî, bi behdînî bê, bi kurmancî bê, bi soranî bê, bi horamî bê, bi çi diyalêkta bê, bi çi zaravê bê, diyariya Xwedê ye. Gerek tu lê xwedî derkevî. Ji xwe awa got, Mû te bi hevgirê didê. Tu bi soranî diaxivî, tu bi çi zaravayî diaxivî, ez û te têdigihin. Ez û te ji hev dû fehm dikin. Rast e, dijmin hewl da got zimanê mû te qels bike, zimanê mû te gelek axiftinê xwe derbas bike. Ta derecekê got ez û pismamê xwe em nema ji hev dû fehm dikin. Lê ez û te divê em hewl didin. Hezkirina Xwedê Teala di dilê mû te de gelek e. Ji ber wê ye ke ez û te em ê li diyariya Xwedê Teala xwedî derkevin. Em ê diyariya Xwedê biparêzin. û em nahêlin tu carî dijmin ku diyariya Xwedê Teala ji destê me bibe. Ev ziman tu carî gerek em ji destê xwe winda nekin. Ez nabêjim wek ku gelek cara kes ne unsurî û exleb ji ereb e ku dibêjin zimanek muqedestir ser zimanek heye, tu carî ez vêna nabêjim. Lê ev diyarîkî Xwedê Teala ye.

Demek ti zimanek, ti luxatek muqedestir ser luxata dî nîne. Û di vir de rastî, wextê ku ez were dibêjim serjimarek heye, ku dibêje di pênceh salê ku were de zimanê kurdî di sekeratê mirinê de ku mehûb bê, gerek ez û te xwedî derkevin. Û di vir de rastî, ez şerm nakim jî ku ez were bêjim ez gelkî mu'ceb im bi tecruba miletê cihû. Miletê cihû zimanê wan e. Geha bû merhelekê ku zimanê Tewratê bû di civatna gelekî teng de dihate xwendin. Di zerfê pênceh salî de zimanê we îro roj ji mektebê ji roja ewil tê xwendin heta ku majistêr û doktora pê tê xwendin. Ebhasî îlmî hemû îro roj bi zimanê îbrî têne kirin. Ne eybe ji me Kurdaran ku îro roj em wek cihû wa bikin ku em çawa rêkê ji wa bistênin, em fêr bibin ji wana ku em wilo li zimanê xwe xwedî derkevin. Ji ber ku wextê ku em li zimanê xwe xwedî derkevin, ez li zimanê dayika xwe derdikevim. Wextê ku ez li zimanê dayika xwe xwedî derdikevim, ez wefadar im bi dayika xwe re. Wextê ku ez wefadar bim dayika xwe re, ez xwedî derdikevim li diyariya Xwedê Teala. Rastî, dawiya bernameya îro de, di dawiya peyama îro de, ez dixwazim ji we re bêjim, zimanê we,